آج دا خوبصورت جیا ولاگ کریسوں شروع پاک ویلیج لائیو دا پیارے پیارے نظارے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا ایور بھرا توڑا ماشاءاللہ صبح صبح باہر آ گیا ہے روزی روٹی دے کیونکہ اساں ٹائم ٹیبل اپنا کافی سارا چینج کیتا ہے لوگ اپنے فصلوں دے وچ گھا پٹھا ماشاءاللہ بڑھیں دے ودن صبح صبح دا ٹائم ہے اور صبح صبح دا نظارہ ہے کیا بات ہے ویور میں آدھا ماشاءاللہ جتنے بھی یار دوست احباب ساڑھے چینل تے نویں نویں ہیں ساڑھا چینل سبسکرائب کر گھن سن سبسکرائب کرنا بھول سن نہ جلد جلدی بیل آئیکن گھنٹی بھی نال پریس کر چھڑے سن کیونکہ ہر آون والی نوٹیفیکیشن تو کو مل سی پئی اے ہے ساڑھا چوک سامنے متیرے لگے پین نال برف لاندی پئی ہے تے بڑا پیارا اور خوبصورت جیا ماحول ہے ویدر ہے کمال ہے تے سرائیکی کلچر دیاں ثقافت ہیں ویور ناراض سو سب محبت کرے سو سس ویڈیو واچ کرنی ہے ویڈیو واچ کرنا بھولنا نہیں تے تکو پیارے پیارے میں سرے کی نظارے اساں دکھے سوران دے ماشاءاللہ تساں بھرا کو جان دیو سو سلیم کھوکھے والے کو تے ایڈے سامنے دو موٹر سائیکل بھی لگے ہوئے تے اے بھائی ہوری بھی گھا وڈھیں دے ودے نہیں سیاڑ دو گھا کیونکہ باہر فصلیں گھا بیجو ہے نا بھی گھا اتھو وڈھ کے تے ول آپدے گھر لے ونن چلو ماشاءاللہ جو وی ہے اچھا ہے رہسو نال نال محبتاں کریسو سپورٹ کریسو ایویں نال نال رہو کوکا کولے نہ کوکا کول کے تو ماحول ڈکھے نے اپنا سلیم کھوکھے والا خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اور دلچسپ ویورے مال گاڑی ویندی پئی ہے سلو سلو ویندی پئی ہے لیکن ہن تیز تھیندی ویندی ڈیدے پے وینا اے چھوٹی کٹی ہوئی مال گاڑی ہے جیندے یعنی کہ سامان دے باکسز وینن تے اسا کیا بنے بیٹھے تھے تھے تے کٹی ہوئی ٹرین گاڑی ویندی پے دسا کہ ویڈیو دا نظارہ تھا کو دکھاؤ ہی نہ خوبصورت جی ہاں تے ایندی کہانی اے ہے اے اس سائیڈ دے نا اس سائیڈ دے اے سائیڈ تے ٹرین پٹڑی دا کوئی ایشو بنڑا ہے پٹڑی بنڑدی پئی ایں سائیڈ تے کوشش کریسو تو چل کے ڈکھیسو ماحول پٹڑی دا پہ کیا ایشو آندا پہ تے کیا مسئلہ چلدا پہ پٹڑی دا تے باقی تو کو ولاگ گرمی بڑی ہے بھی بار ولاگ اساں دوبارہ چالو کر گئے تے اللہ بارو خیر تقریبا ترائے دا ٹائم تھیندا پہ صبح سٹارٹ کیتا ہے صبح بناونا شروع کیتا ہے تے ہن ماشاءاللہ ترائے وجدی پئی ہے اللہ چنگائی کرے اسی ولاگ اساں بنڑیسو ولاگ بنڑا کے اپݨی پیاری جے سنگت کوں پیارے جے پیار کرݨ آلیاں کوں سنگت محبت کرݨ آلیاں کوں اساں ݙیکھیسوں اپݨا ولاگ تے گرمی دی تاں ویور ویسے دز ہے چہرہ لال نظر دا پیا ہوسی کوئی گال نہیں مینڈ نہیں کرنی بھرا دو تے تو کوئی پیارے پیارے اساں سرائیکی نظارے خوبصورت جے ویلیج لائف دے ماحول ݙیکھیندے رہو تے باقی میں سپورٹ کرے سو محبت کرے سو نال نہ رہ سو تھوڑا انج گا اس گل ایں تھی کہ بیٹھا تے روشنی کلیئر پوے چہرہ ریڈ نہ تھی لال نہ نظرے زیادہ چلو کوئی مسئلہ نہیں لال نظر دے دا مینڈ نہیں کرنا تے ایڈو سارا مجاہد ملنگ سپر سٹار صاحب اور یہاں دے پہن جلالیہ جہاں دے پہن دے اللہ خیر کرے دے پتہ نہیں کیا کرو ہیں انہیں دے توجہ کرے کیڑی گلو چھٹے آنے ہیں ایک پتہ کیا نہیں لگا کہ ویڈیو بن دی بھائی لگ گیا پتہ بھی بھائی کیا بات ہے ہاں جی آخر پتہ لگ گیا بھی ویڈیو بن دی بھائی ہے ہاں, ہاں۔

کتھاں بھلا اچھا اوڈے پھاٹک دادے پہ دے انسائیڈ دے کام تھیندا پہ چلو کوئی گال نہیں باقی سب خیریت ہے نا خیر میرے سلام کر چھوڑو سارے ویوراں کو سلام تو ٹھیک ہے سنگت دیتے پہ گرمی دی انتہا ہے پکھا بھی سارے کو کھڑے تھے پکھا بھی ایسا چلینے ہونے لیکن تپش دیندے گرم ہوا دیندے جلد دا نقصان ہوندے باقی نال رہو تو کوئی دکھینے سپورٹ کرے تے اس جگہ دے سامنے تو کو اساں پچھلے ولاگ دکھایا ہی روٹی ویٹر پھرا ہے خوبصورت جا نظام بنا ہے بڑا پیارا ماحول بنا ہے سرائیکی کلچر دا ماحول لکھا ہے تے سامنے ہن بھائی نا بنے شنے کڈیندا پے ایتھے ماحول بنیندا پے دیتھا بجیسی آپ دی جوار اس جا دے خوبصورت جی جوار بجیسی جویں لوگاں نے بیج گیتی ہے اس بھائی نے بھی اوویں بیجنی ہے تے ایڈو سارا مجاہد ملنگ سا سنگت ماشاءاللہ چلے ہیں خوبصورت جے نظارہ تک وگاں چل پے ہیں دکھیندے پے ہیں وی آئی پی لیول دار نظارہ ایور ریلوے دی پٹڑیاں دے ویندے پے ہیں سنگل پٹڑی ہے دیکھو ویور ہک اے نظارہ پہلی دفعہ ڈیدے پیا سو ولاگ تے کیونکہ اے نظارہ خوبصورت جے اسٹیشن ہے ساڈا مقامی گاؤں دا اسٹیشن ہے ہک پٹڑی ہے ہک پٹڑی دے نال اگاں پتہ نہیں کتنیاں پٹڑیاں تھی ویندین پچی تری چالی پنجاہ پٹڑی تھی ویندی ہے تے سورج بڑا پیارا لگدا پیا بادلاں دے ٹکڑے پیارے پیارے بنے کھڑے خوبصورت جے تے اور اساں چلدے پیاں خوبصورت جے نظام تہاکوں ڈکھیسو ماحول ڈکھیسو اساں نال رہسو محبتاں کریسو ٹرے ویندے رم کے رم کے رم کے رم کے ٹرے ویندے توڑ چال کے تہاکوں ڈکھینے خوبصورت جے ولاگ تے تساں نال رہوݨے ویڈیو سکپ نی کرنی ویڈیو سکپ کر ویسے توک سمجھ نی لگݨی اساں کیا آکھے تے کیا نی آکھا۔ اساں اپݨی پیاری جیہڑی سنگت کوں ریکویسٹ کرینے ہونے کہ ساڈا نال رہ کرو ویڈیو ݙٹھی کرو توکوں سمجھ تاں لڳسی۔ تے ویور اساں اپݨی منزل تک پہنچدے پئے آں زوم کیتے تے کافی دور ہے کن زوم کر کے ݙیکھیا پرلی سائیڈ تے گورنمنٹ ہائی سکول ہے ساڈا مقامی جیہڑا گاؤں دا ہے تے آ گئے اساں اپݨے گراؤنڈ دے وچ تے ماحول ہے خوبصورت جیہا کرکٹ دا راسو نال نال تاکوں کرکٹ دا ماحول ݙیکھیسوں پرلی سائیڈ دے وی لڑکے کھڑے ہن۔ اے دوست کھیڈدے ودن پچھدے پن کہ کیا بھائی جان ولاگ بنڑیندے ودیں بھائی جان اساں سامنے پچ اے پرلی سائیڈ دے سکول اے اور خوبصورت جیہا ماحول اے رہو نال نال تاکوں ماحول چیک کر ویسو تاکوں پسند آسی ولاگ ساڈا پسند آوے تاں پیارا جیہا کمنٹ کر ڈیوے بھرا دی حوصلہ افزائی کر ڈیوے تاکوں ایویں پیارے پیارے نظارے اور خوبصورت جیہے سرائیکی کلچر دے ڈکھیندے رہو اساں چلے گئے ہیں پچھاں انہاں دی باؤنڈری چھوڑ ڈتی سے چھوڑ کے تے اپنا ولاگ بنڑینے ولاگ تے توجہ کرینے۔ کوئی خوبصورت جیہا نظارہ تے پیارا جیہا ماحول تہاکوں ڈکھیسوں راہندے ایویں نال نال راہسوں ساڈے تے باقی راہو نال تے کرو چل مستی چس چاؤ سسکرائب کرنا بھلنا نی ساڈا چینل بھرا تہاڈا اسپیشل پرسن ہے اسپیشل پرسن دی ہیلپ کریسو سپورٹ کریسو تہاکوں اللہ وی اجر دیسی اور تہاکوں سلامتیاں دیسی اور ویسے وی اساں دعا کرینے سسکرائب کرو یا نہ کرو ہر مسلمان واسطے دعا ہونی چاہیدی ہے ویور میچ چالی میچ چالو ہے میچ چلدا پیا چلو راہو نال ڈیدے ہیں ماحول خوبصورت جیہا۔

سنگت انجوائے کریندے پے وے ویلاگ کوئے نہ پیارے جے ویورو ڈسے ساکو ساڈا ویلاگ کیسا لگ دے اے مکئی بیجی ہوئی ہے کھتیاں دے ویچ نال نال یعنی کہ چھلی کو آدن چھلی چھلی بیجی ہوئی ہے مکئی بیجی ہوئی ہے مکئی وال ڈنگران دے بھی کام آن دی ہے اور بہاون دے بھی کام آن دی ہے خبصورت جے نظارہ ہے میں کہ تو کوئی سیڈ بھی کھاما او سامنے دیکھو ساڈی لاری آن دی پئی ہے ساڈے خبصورت جے گاؤں دی لاری ہے. لاری موڑ کٹ کے ویندی پئی سلیم کھوکھے آلے دے کول۔ اساں تے گئے دس سٹیشن تے ولاگ بناون پیارا جیاں لیکن لاری ویسی اتھے باقی تساں نال رہسو تاکوں پیارے پیارے انجوائے کرویسو اور خوبصورت جیاں تاکوں چس چویسو اور تاکوں فیلنگ بہت پیاری تھیسی کیونکہ ویور ساڑی سرائیکی زبان ہے سرائیکی ماحول ہے اساں سرائیکی کو پروموٹ کرنے اور سرائیکی کو کامیاب کرنے اور انشاءاللہ کرنے نال نال رہسو سورج بڑا پیارا تے خوبصورت جیاں نظارہ تلے کرکٹ کھیڈ دے پن گورنمنٹ ہائی سکول ہے ہائی سکول دے بعد ماحول ہے۔ ماحول توں بعد خبصورت جیہا نظارہ ہک بیا آندا پے وی ہے نظارہ وی تاکوں ڈیکھینے وی ور تاکوں نظارہ ڈیکھ کے چس آسی پر حقیقتا تساں کہسو کہ واقعی سلیم بھائی ولاگ سرائیکی کلچر دی شان خبصورت ہے ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے ہن تے ریکویسٹ اے ہے کہ ساڈا فیس بک پیج وی تساں فالو کریسو ونج کے فیس بک پیج سلیم کھوکھے آلا اتھاں وی محبت ڈیسو اپنی خبصورت جیہاں تے نظارہ آوݨ آلا ہے تساں رہو انتظار انتظار دیاں گھڑیاں تہاݙیاں کریسوں ختم ختم تے نظارہ بہت قریب ہے ساݙے تہاکوں ݙکھیندے ہاں ماحول خوبصورت جیاں اور تہاکوں پسند آسی اور ایویں بس تھوڑی جی دیر اے آگیا نظارہ ویور چیک کرو ویور سامݨے نظارہ لائٹاں چھکیاں دے سپیڈ ہو جاندا پیا راسو نال نال سپیڈ ہی نہیں ݙکھائے ویور